Yym, yn fy marn i, mae safonau newydd yn rhoi cyfle i'r athrawon i gallu cymryd cyfrifoldeb dros eu gyrfa proffesiynol nhw. Yn lle'r rhestr i dicio, mae nawr mae'n rhoi llwybr iddyn nhw sut i fod yn lot fwy effeithiol yn y dosbarth. Mae e hefyd yn dod â'r Cwricwlwm Newydd i Gymru i fewn iddo fe, y pedwar diben, y deuddeg Gwyddor Addysgegol um, ac ati. Um, mae rhain yn rhan annatod o'r, um, o'r safonau newydd, felly mae'n helpu athrawon i wybod sut maen nhw'n gallu newid pethau um, yn y dosbarth ac yn yr ysgol. Um, yn ychwanegol nawr, mae, mae hefyd yn edrych ar y tu allan y dosbarth, uh, nid yn unig tu fewn y dosbarth, felly um, pwy ydych chi yn broffesiynol, o ran um, arloesi, um, dysgu proffesiynol, arweinyddiaeth, a sut ydych chi'n cydweithio gydag eraill o fewn yr ysgol a thu allan. Um, felly mae hwnna'n wir yn bwysig i gallu ni symud ymlaen fel, fel cenedl. Um, a yn, um, yn bwysig iawn hefyd, fel arweinydd, um, mae'r ma ar, ma safonau arweinydd yn, yn helpu chi i edrych ar sut chi'n gallu symud yr ysgol a staff ymlaen i gallu fod yn sefydliad sydd yn dysgu. Yym, o ddydd i ddydd yn yr ysgol, rydyn ni wedi sicrhau bod y safonau yn dod mewn wrth i ni sicrhau fod, y, fod yr athrawon wedi dod yn gyfarwydd gyda cynnwys y safonau. Um, ni wedi gwneud hwn trwy cyfarfodydd staff, a wrth gwrs mae'r mentoriaid um, athrawon newydd gymhwyso a'r athrawon newydd gymhwyso'n wedi dod i fod yn arbenigwyr yn y maes yma ac yn gallu helpu staff eraill hefyd. Yym, wr- wrth weithio yym, gyda'r Cwricwlwm Newydd i Gymru hefyd, rydyn ni'n sicrhau fod staff yn meddwl am gofynion y cwricwlwm, sef gofynion y safonau, um, wrth gynllunio. Um, er enghraifft, meddwl am y pedwar diben, meddwl am um, y deuddeg egwyddor addysgeg ac yn y blaen, draws gyricwlaidd, um, sydd yn dod â'r safonau i fewn. Um, a hefyd yn y uwch dîm rheoli wrth iddi foli dro llyfrau, siarad gyda dysgwyr, um, neu mynd ati i fynd ar teithiau dysgu o gwmpas yr ysgol, rydyn ni'n cael trafodaethau proffesiynol gyda'r staff um, o ran y safonau a beth rydyn ni wedi gweld. Um, A hefyd yn eu targedau rheoli perfformiad, mae staff wedi cael cyfle i feddwl am elfen um, mae nhw eisiau mychwilio'n fwy iddi, a mae hwn yn rhoi cyfrifoldeb yn nhw wedyn i feddwl am arweinyddiaeth Mae yn mynd am dysgu proffesiynol nhw yym ac am sut maen nhw'n cyd-weithio a hefyd sut maen nhw'n mynd i fynd ati i arloesi ac i dreialu pethau newydd yn y dosbarth. Yn dwi'n gweld staff yn defnyddio safonau yn ystod ei gyrfaoedd mewn ffyrdd gwahanol. Mae'r ddau elfen o addysgeg a proffesiynoldeb i gael iddo fe, felly mae'n helpu staff i fod yn fwy effeithiol gyda'r dysgwyr yn y dosbarth. ond mae e hefyd yn gwneud i nhw feddwl yn fwy am beth maen nhw'n gallu gwneud yn ychwanegol yn eu gyrfa yn bersonol. Um, dwi'n meddwl mae hwnna'n bwysig iawn. Mae e hefyd, rheina sydd yn, yn gweithio'n effeithiol iawn ar y foment, mae'n lle iddyn nhw edrych ar y safonau a'r arweinyddiaeth, iddyn nhw gallu feddwl amdano'r camau nesau yn eu gyrfa a sut maen nhw'n gallu falle meddwl am y llwybr nesaf i gymryd.